Eto ne tak. Poşli otsuda mam. Pogodi, ty dumaýş što eta štukovina tvoýa mama? Da!
Ikinjisem Mekan haýsy multfilm seň üçin iň gyzykly diýselerde çekinmän aýdyp biljek. Taýna Koko. Köp kinolardan hem beter gögerýän men şuny. Näme barada gitýä diýip sorasaňyz Gödek aýdaňda şeýle bir zat barda. Käbir adamlary beter ýigrensekdä biz, ýa biziň erbet göwnümize degse, şoň kärinem ýigrenýäs. Şoň geýniş stilinem ýigrenýäs. Başga ýerde-de şony ýatlatýan zatlaň hemmesini erbet ýigrenýäs biz. Ana şo zatlar uje çakdan aşa geçmek bolýar eken. Şo temaň üstüne durup geçýä. Hemem ýene-de bir ýer cagyşy barda baş gahryman oglanjyk o dünýä düşýä. Şo taýda-da bir ýaşuly ýalpyllap ýitjek bolýa-da, bulam soraýa, näme bolýa maňa diýip. Oňa-da düşündirip aýtýalar. Eger-de dirilikde bizi tanaýan adamlaň hemmesi unutsa, biriniňem ýadyna düşmesek, biz bärdenem ýitýäs diýä.

Şonuň ýaly dostlar, görmedik bolsaňyz, görüň şo multfigi, gören bolsaňyzam bilýänsiňiz. Hemem belläň, haýsyňyza, haýsy multfilm şolar ýaly täsir etdi. Şeýleräk. Haçan-da, segseninji, togsanynjy ýyllarda kitaý söweş tilsimli filmler örän populýarny bolanda, aktýor Jeki Çan hemmeşä ýetdirmän ugranda, şoňa derek adam gözleýärler. Şeýdibem Jet Li peýda bolýar. Jet Li bir müň dokuz ýüz altmyş üçünji ýyl dogulýar. Iki ýaşynda kakadan galýar, onsoň ejesi muny örän goraglap saklaýar. Daşary ikän oýnamana-da goýbermeýär. Meň ejemem giçjikam şolar ýalyrak bolan, ýöne ikimizi tapawutlandyrýan zat Jet Li uşu söweş tilsimi bilen meşgullanýar. Men welin prosto öýden çykmadyk. Şoň üçin okuwda meňki kynrak bolup geçen. Kakasy ýok çaga hiç hili baý bolmadyk, garybrak ýaşan bular. Bäş ýaşynda çempionata gatnaşýa. Şo taýda-da ejesi bäş ýuan berip goýberýä. Bilan begenýä häzir giderin ojaga çalynaryn, byjaga çalynaryn. Ýöne ýaryşa çykmazyndan öň ýaňky pul ýitýä. Çykýa ýaryşa üç sany gyzyl medal alýa soň görüp otursa ýaňky puly trener alypdyr. Şo sada aýtýa şol adam heniz garyp kaň bir teňňäňem artykmaç sowmagyn diýä. Onsoň üç sanjak galam alynýada galan puluny ejesine eltip berýä. Käwagt şul adamlara seretýäsä filimlerde nädip bardykara şu derejä diýäsä şuň üçin dostlar sende mende ýok artykmaç güýç talant sabyrlylyk barda şul adamlarda. Indi on bir ýaşynda Amerika ýaryşa gitýä bular. Otaýda iň geň gören zadym adamlaň naharlanşy diýä. Elleri bilen burger zady iýip ýörenlerini görüp gaty geň gördüm, diýýär. Hasam köçede adamlar ýöräp barýarka naharlanýarlar, diýýär. Men pikir etdim, şolar ýaly elleri degenokmyka bular naharlanmaga-da? Görüp otursak, aý, ýok, prosto oňa üns berilmeýär eken, parhsyz garalýar eken, diýýär. Ýaryşdan soň bulary Amerikanyň prezidenti bilen tanyş etýärler. Ol onuň bularyň egnine kakyp, tüweleme berekella, diýýär. Onsoň Jetle aýtýar, Ulalaňda meň jan-penam boljakmy, diýýär. Ýylan çagajygam bolsa, Men belli bir adamy goramany halamok, men öz ildeşlerimi gorasym gelýär diýýär. Ana, Gün şojagaz şu sözem bar gazetlere çykýar, tutuş Kitaýa ýaýraýar. Şeýle bir gowy görýärler, şondan soň birsellem şu çaga hemme gapylar açyk bolýar. Ýöne on sekiz ýaşynda söweş tilsimlerini professional ýagdaýda dowam etmän taşlamaly bolýar, sebäbi dyzyndan trawma alýar. Şeýdibem aktýorçylyk kärine gelýär. Hälki aýdyşym ýaly Jeki Çan örän populýarny bolýar şol döwür dünýäň ýüzünde. Onsoň şoňa meňzeş täze ýüzleri gözleýärler. Iň kyn ýerem ökde aktýor bolanda-da urşup bilmese peýdasy ýok. Ýa-da ökde uruşýar ýöne oýnabilmese peýdasy ýok. Ana şolaň içinden saýlanybam Jet Li ýüze çykýar. Uje birinji filimem populýarny bolýamyň, Hram Şaolini diýen kinosy. Şeýdibem ikinji çastyny çykarýarlar, üçünji çastyny çykarýarlar. Eýýäm Kitaýda iň bir tanalýan populýarny ýyldyzlaň birine öwrülýär. Indi Golliwuda nädip çagyrylýar bul Çorny maska filiminden soň? Bilýänmi şo kinony men deň duş bolsaňyz köpüňiz bilýänsiňiz agalarymyz bolup alyp görýädik kasetada şolar hasam gowy görýädi çorny maskany gördüňmizde çorny maskany bolup Amerikadada populýarly bolýa şo kino ana şondan soň Golliwud çagyryp başlaýa. Amerikadaky ilkinji işi Smertelne Aružo film bolýa Mel Gibson bilen oýnaýa ýöne şol rolam ilki Jeki Çana hödürlenýä ýöne ol otkaz etýä Men otritsatelny gahrymanyň roluny oýnajak däl diýip, ana şondan soňam Jetla teklip etýärler. Matritsa filimindäki Serafyň keşbem ilki Jetla hödürlenýär. Ýöne by otkaz etýär. Näme üçin? Şu filimde şeýle bir uruşganly sahnalar goýupdyrlar diýä, hakykata düýbünden gabat gelmeýän. Ýüpüň esasynda, spesefektiň esasynda. Menem şeýle düşünjä geldim diýä. Meň şunça ýyl tejribäm bilen ýeten söweş tilsimden ýeterlik dälbolsa şu filme. Znaçit meň ýerim däl diýip pikir etdim diýýär. Aktýor birnäçe ýyl Amerikada-da işlänsoň, Amerikanyňam graždanstwasyny alýar bul. Ýöne iki müň dokuzynjy ýyl ýaşamak üçin Singapury saýlaýar, şo taýynyň raýaty bolmak üçin. Ýöne Singapurda şeýle bir düzgün bar, şo taýynyň raýaty boljak bolsaň, başga hiç bir ýeriňki bolmaly däl. Şeýdibem Amerikaňkynam atkaz etmeli bolýar, öz doglan ýurdy Kitaýyňkynam atkaz etmeli bolýar. Şu wagt aktýor Singapuryň raýaty bolup ýaşaýar. Iki müň onunjy ýyl Raý okeany diýen filme düşüp ýörkä, özünden gitýär. Şeýdibem, gipertirioz keseli bilen hassalygy ýüze çykýar. Şondan soň öz saglygyna seretmek üçin pauza etýär, kän filmlere düşmeýär. Özem şul aktýorda kän bir prinsip ýok. Hökman yzygiderlilik, hökman plan zat bolmaly diýip. Položitilny rol bolsun, otricatilny rol bolsun film halasa düşýä. Ýa bolmasa, maşgala ýagdaýy ýüze çyksa ýa saglyk meselesi bolsa bir sellem düşmänem bilýä. Örän özi bilen garmoniýada ýaşap bilýän adam şu. Şeýleräk dostlar. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun.